ḥaca s wayen ilhan d wagi i d sidi rebbi sidi rebbi ad nwali d akken yella tejmuyaɛgi merra isebɛa ɣas akken kra deg-sent beɛdent aṭas af ddemma akk ayagi ur nezmir ara ad ntemyakuzi deg wagar-aneɣ s lizigliz ad nini d akken deg ligliz-agi kan ideg illiɣ i yella sidi rebbi

d liman i tesɛiḍ akked wayen i txeddmeḍ s wul yeṣfan d ṣṣber. Ẓriɣ daɣen tura txeddmeḍ akteṛ n wussan imezwura. Ad nwali d akken kumem llan lecɣalat yelhan i llan deg tmesgida-agi, anda Sidi Ṛebbi ur ten-ittu ara, yeẓra d akken llant leḥwayeǧ yelhan. wagi i d Rebbi ay atmaten mačči d Rebbi kan yeṭṭalayen al leɛyub mi d yiwen daɣen yeṭṭalayen daymen al le positif et pourtant et pourtant tamesgida-agi tis rebɛa yellan d tamesgida n tiyatir d tamesgida anda yettwaɣen mliḥ mliḥ akya d tamesgida ibeɛden mliḥ ɣef Rebbi d acu iwala agduden n daklas deg-s iwala ayen yelhan deg-s lameɛna tella yiwet lḥaǧa ur neɛǧib ara partir le verset 1 inna teǧǧiḍ jizabel yerran iman-is d nnbi Ad tkellex iqeddacen-iw s usselmed-ines, iwakken ad ččen aksum i ttunefken d iseflawen, issaddat, yerna yerna ad ten-awint cehwat n tnefsit-nsen. Ǧǧiɣ-as lweqt, ɣilleɣ ad tendem, lameɛna ur tebɣi ara ad terr aḍar deg tecmatin i txeddem. Ad nwali dakken Sidi Ṛebbi dagi a k-iqqar walaɣ Jizabel. Jizabel d yiwet n tmeṭṭut yellan deg Lɛehd Aqdim, yellan ur nelli ara n At Isṛayil. D acu, yuɣ-itt yiwen ugellid mi qqaren Axab, Akab. Mi tt-yuɣ, tuɣal d yiwet i iqehren anbiya, d yiwet mam i iɛerḍen anda ad tneɣ l-anbiya n Sidi Rebbi. Tebɣa mam ad tneɣ Ilya. Ili. Ad nwali d akken ayagi-ni isebgan-ayaɣ-id belli llant lḥwayeǧ iṭrunjar ur nelli ara n Sidi Rebbi kecment-d ɣer tmesgida Sejjisabel. U d tidet, ma yella ṭṭul deg umezruy, ma yella neɣra amezruy, ad naf dakken une période d tameqqrant anda yeqwa usselmed n lekteb, kecment-d aṭas yeɛni n twaɣiyin deg tmesgida, anda yuɣal, tuɣal tmesgida mačči d amṭiq n usselmed n wawal n Sidi Rebbi. Melmi ay agini? A partir de 538. Ma tecfam nehder-d ɣef Pergam neɣ Bergamos yellan d tamesgida uqbel Tyatir. Bergamos d acu i yeḍran yid-s? L'histoire n Daglas yellan gar 313 alammi d 538.

Iksdisinin, même les rois, anda officiellement tuɣal d nettat i iḥekmen ɣef l'empire n Douglas, anda tella merra. U dayen i yeǧǧan asselmed n lekteb yeṭṭef amṭiq n Douglas pendant des siècles et des siècles.

Apapas yerra-t sennig-s. Et Justinia, en 536, iluḥeq le plein pouvoir i tmesgida iwakken d tamesgida ara iḥekmen ɣef le politique. U d ayen i yeḍran alammi i d lqern wis seṭṭac i commencer iḥebbes wanect-nni. Ayagi ad nwali d akken en fait déjà ma twalam Tabrat-agi n Tiyatir n Tatakit i iɣezzifen. Ayɣer? Axaṭer deg tebrat-agi daɣen ad naf dakken une période d'histoire d tameqqrant akter, yeɛni n ɛecra n leqrun. Ad nwali dakken aṭas n usselmed n lekdeb i d-ikecmen ɣef ddemma n wayagi Yuɣalen kecmen-d wayen mi neqqar ṣukuk lɣefran, anda ad d-aɣḍan ccak i wakken neɣ ad d-taɣeḍ lǧennet s yedrimen, ad naf d akken aṭas n usselmed n lekteb ɣef demmagwa-agi yenna-yas d akken tesselmad-iten asselmed ur nelli ara am Sidi Rebbi. D aselmed akkenni i d-truḥ akken Jizabel s lpaganism d aglas, s lwataniya n d aglas deg wis zedder Israil, akken daɣen le paganism yellan durant yeɛni leqrun d leqrun ikcem-d ɣer tmesgida. Mem ass-agini mačči d ayen ara yekkes yiwen deg yiwen wass. D ayen i yeǧǧan umbeɛd tella-d wayen mi neqqar la réforme. Anda. imdanen ur qbilen ara annect-nni, nnan-as ilaq ad nuɣal ɣer la Bible. Ayɣer? Axaṭer ɣef ddemma-agi, Martin Luther, asmi i yexdem la réforme d'Aglas, yenna-yas sola scriptura, meɛna-s seules les écritures, tira iqedsen kan, la Bible kan, ayen yellan akk deg berra la Bible ilaq ad yettwakkes. Ayɣer? Axaṭer durant Leqrun-agi-nni, ad naf dakken aṭas n tɣawsiwin i d-ikecmen ar tmesgida ur nelli ara n labibl. Ɣef ddemma n wayagi, llum mačči ɣef labibl i yella, llum yella ɣef widak i d-igren asselmed ur nelli ara n labibl ɣer tmesgida. Axaṭer labibl d lmuḥal tettwaḥerref. Ukontrar, anda tamesgida, i fid n tmetlayt amesgida-agi-ni i iɛacen akka gar lqern wis xemsa, eh, lqern wis setta alammi d lqern wis seṭṭac, sebeɛṭac, ad naf d akken tettḥerrimem i ugdud n Sidi Rebbi ad isɛu la Bible, xaṭer ur bɣin ara ad ẓren tafat. Asmi Luther yesɛa tira iqedsen, yezmer ad tt-iɣer, yerra-ten-id ar tira iqedsen, yenna-yasen ur tteffeɣ ara ɣef tira iqedsen. d ayef i d-illa le mouvement mi neqqar le protestantisme anda il a protesté contre tamesgida-ni yellan akken deg lweqt iwakken ad d-iffeɣ ad sen-yini ilaq ad neddu kan s wawal n Sidi Rebbi. Alors la période i tcouvri tmesgida-agi c'est le moyen âge Sidi Rebbi yenna d akken ilaq ad teffɣem deg wannect-nni. Sidi Ṛebbi yebɣa-yaɣ ad neddu kan s tira iqedsen, mačči s usselmed n berra. Sarameɣ d akken d ayen ara d awen-d-yawin lfayda. Ǧǧaw lehna d talwit ɣer tikti nniḍen.